Bon, nos tin nos tin awe e programa Tans Gustá Kiko Mas e Kara Skondí di Nos Rialidad. Nos ta e atrobe ku Durtley Ferdinandez, nos ta e atrobe kuné. No mensá e ta e ta buta buta un tiki un tiki un tiki power riba mi pa mi kuminsá na ora, pero ta di komprondé so nos ta un bon socio. Awe nos tin un. Tema basta interesante cu ta bay hala atencion derover di hiv y depresion. E tin tres parti. Comensa pa trene su sa cu awe ta e prome, mayan e siguiente siman ta e di dos, tin rega na su tres. Dereto di bon tardi, bon nochi, so semper awe ta seis ora mi sa aki mi bisa cu ta bon tardi, bon nochi, pero Bon nochi. Si, nos tin un tema basta verveldo cu tin bia hasta ayer nino ke papia di dje. ku ta hiv i depreshon. Kon ta mi? Kon nos por analisá riba e kos aki? Bo, mi ta kuminsá na bisa ku depreshon, manera ami ta bo tele den mi terminologia, depreshon ta un maskarada. con un mascarada di cua un hende ta huse, poniendo bo kere cu e ta feliz, e ta contento, tur cos ta ey ok, anto tras di e mascarada ey tin e realidad verdaderamente. Am, no ta tur hende, pero tin hende cu bo ta sintie, tin hende cu bo ta mire y tin hende cu si bo ta un hende cu ta observa, analisa conducta di hende, bo sa cu un ora un hende ta hari di berdad, e ta felis di bèrdat òf simplemente e ta un kamuflahe pa bo no mira ki ta pasando. Anto esei ta depreshon. E ta algu ku hopi bia e hende ta kana kuné, e hende ta sufri di dje. Tin hende tin'é riba un nivel klíniko ku nan tin ku bebe remedi pa nan por tin e ánimo, energia. Depreshon ta un kos ku ta kibra bo kurpa, bo estado mental. bo emocion, bo animo, tur cos. Ora un hende ta sufri di depresion ta un dje cosnan mas ferfelo cu un hende por sinti den su bida. Anto aki mi ta papiando di cualke hende. Awor ban papia di un hende cu ta hiv positivo, a haya sa ke ta hiv positivo, ta biba cune pero no por deal cune den tur e aspecto cu otro hende ta deal cune. Anto asta ora hende ta dil kuné, tin momentu ku depreshon por bati na porta, pasobra e ta algu ku e hende ta sinti den momentu ei. Kisas e ta bebe su remedi, kisas e ta bai su dòkter, pero tin kosnan rònt di dje den su bida ku ta pone ku tin momentu depreshon ta presentá. Depresion ta cambia bo estado di animo. Un persona cu ta hiv positivo tin hopi posibilidad di cay y experencia depresion den mil y un forma. For di e forma n'e momento cu el a haya sa cu e ta hiv positivo, no ta apseta esaki, no ta wordo siña con deal cu esaki, y ta biba den un mundo di nengamentu y tur esaki por crea depresion. Tiene ta hañ'é pasobra nan ta cansá di e e e e e status di HIV, di bebe remedi, di tin cu tene cuenta cu yen cos. Nan ke tin un bida normal, pero hasta tiene cu bida normal cu ta cay den depresion. Depresion ta un cos cu ta cambia bo estado di animo, ta cambia bo bida completamente. bo no ta sinti bo ningun momento ei okay, esei ta e bera, bo no ta sinti bo ei okay. Am tin hopi faktornan ku ta pone ku bo ta pèrdè interes den bida na promé lugá. Interes den bida, interes den lokualnan ku bo ta hasi den bida, bo famia, bo ser kerinan, am e ánimo, e deseo di biba. bo tiene ta bai asina leu cu nan ta perde interes den nan cuido higienico. Nan no ta baña, nan ta keda enter dia sera den nan camber, nan no ta papia cu nungun hende, nan ta sera nan mes den un den un mundu retira for tur di hende, nan no ta comunica. Nan, laga nos bisa tin e casa aki ta den un famia, nan no tin tempo pa nan casa, pa nan yunan, pa nada. Nan ta gewoon biba sera. den nan mundu di depresion y no ta busca pa sali di dje. Anto tin hende cu ta biba cu hiv cu tambe ta yega n'e grense cu no ta bebe remedi, cu no ta cuida su mes, cu no ta come, cu no ta haci nada, e ta gewoon entrega na e bida. Anto si e hende no haña un caminda pa cana pa bay bek na e encuentro cu su mes y wak kico ta pasa, por pone un dado momento manera mi ta bisa e mascarada aki ora e situacion bira di tal forma e por hiba e hende na tuma decisionnan cu despues decisionnan cu keda tras ta deal cu e tristeza ta deal cu e dolor. Mi tin cu bisa tristamente n'e momento aki na e pais di Corsou aki, Hopi dje kasonan ku nos ta mira di suisidio ku ta tumando lugá tin di haber ku depreshon. Tin di haber ku depreshon ku no ta wòrdu atendé, tin di haber ku e hende no ta haña un kaminda p'e kana òf e hende no sa kon dil. Anto mi ta bisa esaki pasobra nos ta biba den un kultura, den un kultura di nun hende no mester sa mi drechi, nun hende no mester sa kiko mi ta pasando den dje, nun hende no mester sa mi asuntu. Shonan, mi tin ku bisa bo, e kos aki no ta un kuestion di hende sa bo asuntu. Esaki ta un kuestion mental, ta un kuestion di bo mente ku ta e kos ku ta. pone bo sa ku bo tin ku bo ta eksistí banda di bo kurason ku ta bati. Si bo mente, si mentalmente bo no ta funshoná bon, nada den bo bida ta funshoná. Anto nos komunidat tin ku siña bira hendenan ku ta papia di situashonnan, papia di kosnan ku ta pasando pa buska solushon. Si bo keda ku e aktitut di ta mi drechi hende ta sa, ta mi drechi he, ta mi asuntu he ta buska pasa, nos ta bai keda biba den e sirkulo visioso di ku depreshon ta keda un kos ku ta un maskarada ku hende ta skonde tras di dje konstantemente pa enfrentá realidatnan di bida. Anto awor aki ora mi papia dje kos aki mi ta papia di dje for di am hóben te na adulto. Anto banda di dje, sin. lubida e hendenan ku den e kas aki nos ta papia no dje liun pa e hendenan hiv pero hendenan ku tin otro malesanan tambe krónikonan ku ku ta pone nan yega na e punto aki. Depreshon ta un un kos ku ku ta kambia henter bo estado di ánimo. Un hende por hasi hopi kos pa no laga bo sa ku e ta deprimí. Hende por hunga hopi comedia bo dilanti pa bo no sa cu e ta deprimi. Pero na final di dia ora e yega cas cu e ta mei mei di su cuater muraya e ta drenta e mundo di mas, ha mi ta bisa e mundo di mas triste cu ta existi. Anto depresion no ta afecta e hende cu ta sinti eso, e ta afecta esunnan rond di dje tambe. Pasobra si mi tin ku lanta tur dia mira un hende ku normalmente ta entregá na bida, ta hasi su kosnan, ta biba un bida será den un kamber, am no ta take kièr di su mes, no ta take no ta hasi nada pa bida, e ta tristu. E ta tristu. Anto pa despues bo mester tende e hende ki a bola for brug, el a el a bebe algu òf el a hasi algu ku el a terminá ku su bida. Anto esei ta meta ku depreshon se kai na e HIV. Dor ku ya kaba e ta un un un malesa króniko, un vírus ku hende ta wòrdu infektá kuné dor di kontakto seksual. E stigma, e diskriminashon, e kantidat di kosnan ku tin rònt di dje ta pone ku e sosiedat tambe ta hinka hende den un huki. Pasobra nos no ke papia di dje, nos no ke tende di dje, nos no ta buska pa sa mihó di dje, anto nos no tin e empatia. Pasobra nos ta pone asina tantu kreyensianan falsu rònt di esaki pa nos por hustifiká ku e hende ei ta e a busk'é, ta kastigu di Dios e tin, pasobra e ta hiba un bida kon ku ta. tur eseinan. Anto nos ta lubidá ku na final di dia e ta un persona, e ta un hende, kua sea e situashon, kua sea e sirkunstansia ku el a hañ'é ku hiv, no mester krea situashonnan kaminda su bida ta bira un bida ferfelu, un bida skur, un bida gris, un bida sin koló. Un bida ku ta pone ku e úniko kos ku e ta hasi ta biba meimei di kuater muraya será pasobra e no ta mira nada mas. Anto, anto e e sete kos. Hopi bia no a hende no ta no ta komprondé e grado di di di di lokual un hende ta pasa den dje ora e ta deprimí. Wak, ami ku abo mes. ta sinti deprimí tin ora. Un situashon ta pasa ta pone nos deprimí, pero e suerte ku nos tin ku nos ta swech, ku nos ta swech, nos ta papia, nos ta wake up, pasobra nos a eduká nos mes ku no mester wanta e kos paden, pasobra mi want'é paden kiko ta hasi mi mas daño. Pero awor, maginá bo e hende ku no tin e guts'é. Anto, tur dia e tin ku tende esaki, esaya, esei, esei, esei, ku ta keda hinkele mas den e burako visioso ei en bes di un man ku ta rèk bisele, Teni! Pul! Ranka! Bin ariba! Nos ta ban kana huntu! Nos ta ban wak kiko nos por hasi! Empatia ta masha importante den e tipo di kosnan aki. Ami ta bisa no duele, pasobra si bo ta sinti duele dje hende bo no ta yud'é. Laga e hende sa ku bo tin empatia kuné, ku bo ta komprondé su situashon i bo ke kana kuné pero mustr'é ku e mester buska yudansa profeshonal. Pasobra hopi biaha nos ta laga esei pasa, anto ora e situashon yega na e punto ku an ke nos ke tapa solo ku un dedo, ami ta bisa e strek i dirèk brùg te kaminda ku nan ta bai. Anto den e último lunanan k'a pasa, esei tabata e situashon, esei tabata e realidat. E hendenan ku a bula Verbrugge ta tin kaso di depreshon ku nan. Nan tabata pasa den e situashon di depreshon, pero no e nin tabata sa. Nu hende tabata komprondé, pasobra tur hende ta bisa, Han, tur dia Rich ta hari, tur dia Rich ta hasi su programa, tur dia e ta kiko, e ta kiko. Pero nu hende sa ku ora e pantaya ei sera, no? Kon e ta kohe su lomba hal'é patras den e stul, anto keda wak rònt manera, What now? Kiko awor? Anto e kosnan nos tin ku paresé tur riba dje, pasobra tin ora nos ta mira e señalnan. Pero komo ku nos ta biba den un sosiedat kaminda hopi dje kosnan i nos ta kategorisá nan ku kos hende ku ta kos di hende kèns, ta kos hende loko, ta hende sin fe, ta hende ku no tin balor propio, so nan nos tur ta krea úniko. Loke Rets por dil kuné kisas ami no por dil kuné. I por ta loke ami por dil kuné e no por dil kuné. Pero un kos sí. Nos por tin empatia ku otro pa yuda otro na yega na solushon. Pasobra mi ta bisa ki ta pasando na Kòrsou. Awor ki suisidio a bira e trènt, a bira e kos en pa hasi, situashon bira para pèmpè, bo la febreug. Situashon bira di tal forma, bo la foibrug. Anto, shò nan No tur mami na malu, pero Nos a kita prèt ku hopi bia de e kosnan aki. Na final di aña nos ta saka un tambú ofo di depreshon, tur hende ta tum'é, tur hende ta bali'é, tur hende ta kant'é, pero nos no ta para ketu na kiko ta e realidat. berdadero ku tin. Pasobra hopi bia ta e manera ei nos ta ku e kosnan pa nos por dil ku nan di un forma, pero nos no ta para ketu na e magnitut di loke depreshon ta hasi i kiko nos por kuminsá hasi pa ban kambia esaki. Pasobra ami ta bisa si den un rèkèr time di tempu nos tin tantu suisidio asin'akí. Anto ri nos mester kuminsá lanta, nos mester kuminsá para ketu, pasobra e kos aki ta afektá tur hende. No ta tur hende por deal ku kos di mesun forma. Lo den e mundu di hiv ta mes un kos. Ami ku ta traha den e mundu aki ta bisa bo, no ta tur hende ku ta bin serka mi tin e mes un forsa di boluntat manera mi ta kuma ehèmpel di. nos amigu den tambe dilanti aki den pantaya cu tambe a pasa su struggle pero awe e ta un hende cu por papia, cu por duna un conseho pero el a tuma su tempo, awor tin hende cu no ta yega ni einan anto tin hende cu por sali fo'i mi oficina yega cas haci algo pues depresion ta algo serio, depresion ta algo cu nos tin cu pone. atenshon riba dje. E ta un dje kosnan, e ta un dje situashonnan den salú mental ku tin ku pone atenshon na dje. Pasobra n'e momentu aki den nos komunidat di Kòrsou tin hopi hende ta sufri di dje, tin hopi hende ku ni ta yega na un kaminda paña yudansa i despues ta kometé aktonan tristu pa esunnan ku ta keda tras. pasobra nan no tin e doló mas, pero dus nan ka keda atras di e doló. I ta p'esei mi ta kere am nos tur mester duna un man, nos tur mester duna un man pa pa pa ban purba na haña hende bèk riba e kaminda di komprendé ku bida ta bala pena. Den kua situashon ku bo ta, bida ta bala pena. Awendia, HIV no ta morto. Pero si nos ta keda presente asina, si nos ta keda trat'é asina, si nos ta keda laga hende sinti ku ta esei, nos ta keda haña nos ke situashonnan ku tin hende ku nan salú mental lo bai atras den e momentu ku nan tin ku dil ku e situashon di ta hiv positivo. Maske bo bisa nan ku remedio ta pone nan bira undetectable ku tur e tipo di kosnan ei, si e aktitut di nos komunidat di hende no kambia, e situashon ta keda bira mas krítiko, mas serio tur momentu. Gertrude, tin biaha hende ta puntra, tin biaha hende ta puntra òf tin biaha ami tambe ta puntra ku tin di fase di. depreshon kuminsá nos ta bisa lèvel nan bisa nivel kuminsá nivel unu nivel dos nivel tres nivel kuater ke abo ta eksperensiá bou di e hendenan ku ta hiv ki nivel di depreshon nan tin paso por isei nan ta otro ami ta otro un otro hende ta otro por isei mi eksperensia ku bo ta tin ku mi ami ta tin otro nivel. Laat nos koe ami prome. Laat nos koe un ami si mi ta gusta ami komo un voorbeeld pasobra ba traha ku ami ku tabata tin ku mi tambe tabata tin mi depreshon. Si. Wak, abo ami ta bisa den bo kaso e tabata si mi tin ku pone riba pa un number mi ta bisa unu. Den e sentido am ku bo no tabata tin un depreshon ku mester a bai buska remedi ku ta bira klíniko. Amen. Ku ta ku ta asina na un nivel ku bo no ta kuida bo mes, ku bo ta alehá fen hende, bo tabata biba un bida será, bo no tabata bai bo trabou, nada di dje kosnan. No. E tabata mas algu ku situashonnan rònt di bo tabata pone bo sinti bo deprimí. Situashon na trabou, situashon ku hendenan ku no ta komprondé òf hendenan ku ta molostiá riba kosnan ku abo ta purbando di. Dil kuné pasa over di dje sigui ku bida. Bo komprendé? Anto einan bo tabata ta. Bo no tabata den e punto di bisa ku un dado momento m'a pèrdè bo fe bista. Tabata asina difísil pa saka bo fe bo kas mes. No. Bo tabata sali, bo tabata enfrentá bida, pero mei mei di enfrentá bida ei ta tin momentunan ku bo ta kai. Ta tin momentunan ku e kos ta hit bo di tal forma. Anto eseinan tabata e e momentunan ku bo tabata buska kontakto pa papia pa wak-ki ta pasando, kiko por hasi. Anto mi ta kere esei tabata e parti fuerte di bo. Bo tabata konsiente mi no ke keda den e situashon aki. Bo tabata konsiente di kiko ta pasa rònt di bo, pasobra bo tabata tende, bo tabata mira situashonnan kaminda hendenan tabata. den e mesun posishon di sinti depreshon pero por ta e lèvel ku nan tabata tin ta un otro, anto ke ta kaba na un ko na un trageria. Anto bo tabata puntra bo mes pregunta, Dikon? Pakiko? Kaminda nos tin sikólogo, nos tin sikiatra, tur e kosnan pero e hende no ta durf bai. E hende no ta durf yega. Unu, pasobra nos tin un komunidat ku ta mir'el e. como cos di hende loco, como cos di hende kens ta sin fe bo ta, bo mester pone bo fe den Dios cu tur e tipo di cosnan ey, pero nan ta lubida tur e otro aspectonan. Anto abo, meimei di tur e situacionnan aki, bo tabata focus riba ami ke ta miho, ami ke sali fe dje. Anto si mi tin cu sali fe dje door di acerca un caminda, paña yudanza mi ta hacié. Anto esey tabata bo bon. Esei tabata bo fuerte. Esei tabata e ánimo ku bo tabata buska den situashonnan ku bo tabata sinti ku bo ta deprimí. Bo komprendé? Anto p'esei e no yega na e lèvel di bisa ku un dado momentu el a bira klíniko, ku bo mester bai un dòkter, bo mester bebe remedi tur dia pa duna bo ánimo, pa laga bo sinti bo bon, pa bo por enfrentá bida, pa bo por enfrentá bo kosnan ku bo tin ku hasi. Anto tin hende tin nan. Tin hende ta na e punto ey. E punto Tin hende cu por sali di level uno bay level dos. Bay e level mas halto cu tin, cu ta clinico. Bay e level mas halto cu tin, cu ta clinico. Anto tin hende cu siendo den e level di clinico ta bira bon, ta sali fe dje, ta comprende cu bida ta mal. Kemey no laga nos wak e negativo so. Pero tin hende cu no sa ni den cual level nan ta. Nan ta biba ku e depreshon, nan ta karga e depreshon ku nan, anto nan ta krea e maskarada ei di hari i hau, a siwei anto kos ta bon, ei si, bas, asta. Anto ora nan yega kas, nan ta kibra manera un un un un un glas den mil pe den mil pida ku ni maske bo bari nan bo bon por forma e glas ei bek. Bo komprondé? Anto e e e tipo di hendenan ei ta esunnan ku bo ta bisa, mester di yudansa. Anto, den e grupo di hiv tambe tin e tiponan ei. Tin enenan ku ta na e punto ei, pero e kosta pa nan komprondé. Bo komprondé? Pa nan komprondé. Bo siempre ta bisa, mente di hende no ta un djekos mas poderoso ku Dios a duna e hende. Su mente, un djekos mas poderoso ku Dios a duna un hende. ku bo mente bo por krea, kere, tur kos. Oke, anto si e kos ei no ta sano, bo ta keda krea kos negativo, biba den un mundu negativo sin dal stapnan padilanti. Anto p'esei ami ta bisa, am, abo tabata un hende ku a buska yudansa. Bo tata un hende ku a sali for di e situashon kaminda bo tabata ta, ku tabata sinti bo deprimí promé ku el a bira un depreshon di tal nivel ku el a afektá bo kurpa, bo bida, bo salú, tur kos ku bo ta hasi. Bo a komprendé? Einan e kos tabata ta. Anto, esei ta e bon ku ora b'a realisá kiko ta pasa. ba acerca busca yudansa. Bo comprende? Bo no a keda. Tiende ta busca yudansa pero tog nan ta bay haci e cos tog. Si, tiende ta busca yudansa pero nan no ta realisa cu e yudansa cu nan ta haya ta pa nan sali. Nan ta keda internalisa e cosnan, keda riba e ruta negativo. Bo a comprende? Anto e tampoco, tampoco no ta bon. Pasobra si bo ta busca yudansa, bo ta busca yudansa pa bo sali fo'i dje, anto enfrenta bida di un forma mas miho. Bo a comprende? Anto, e, anto ami ta kere esei ta e diferencia ora mi bisa, Awor mi wak bo situacion di antes cu hendenan cu awor aki cu mi ta hanja, cu mi ta bisa mester di e mas cu comprende kico nan ta pasando den dje, mester e boluntad propio. Paso si bo no si bo no tin e boluntat propio ta tantu bal mi por sinta ratel den bo kabes djòbe te mañan mustra bo tur e ángulonan pero si bo no tin e boluntat propio pa pa bisa mi ke sali mi ke cosa ta paso ta meskos ku un hende ku ta adikto bo por hink'é den kuantu afkeksenter ku bo ke pero si e no ta realisá kon destruktivo e adikshon ke tin ta ya. E ta bai pa complacé, pero despues di un par di luna e ta bek den e mesun caminda a trobe. Bo comprendé? Ta mescos cu un hende cu ta depresion. Si bo yega na nivel di bebe remedi, pasobra bo a bai yega na un nivel cu ya bo no tin control. Bo mester dje pildoral den bo boca pa bo sinti bo bon tur dia. Awor si bo ke kita fe dje pildoral, bo tin cu cuminsa na haci cosnan. buska terapianan, buska ehercisionan pa bo por kita for dje pildora. Bo ta kere ta un challenge pa bo? Sa un challenge nobo si bo wak-e kada bes es Si, e ta un challenge nobo kada bes. Pasobra pa bo tende, awoki nos tambe ta focus mas riba suicidio y kada bes, ami ta mas rie tende noticia y kada bes bo tende noticia, wende boule vrijbrug, wende boule vrijbrug, wende boule vrijbrug. Bo ta heke ta un challenge, bo ta heke ta un challenge pa bo di, e, e, ki nos por hasi pa nos rem e koe? Wak, e ta un challenge, anto mi ta bisa e ta un challenge den e sentido ku am, ami ta un hende ku ta papia habri riba ku mi tabata einan hopi aña, hopi aña, hopi aña pasá. Bo bisa mas ku trinta, treinta i piko aña pasá mi tabata einan. pero mi ora mi wak awor aki mi ta bisa tin un motibu pakiko e no a pasa, bo comprende? Anto esei ta pone ku mi ta e ta un challenge pa mi pasobra den kada bia ku mi haya un situashon mi ta purba mora di no solamente yuda pero siña tambe for dje anto anto refleha un tiki hepa mi tabata te ei pero si mi Mi tambe por a yega na e situacion di tei pero tog no ta no ta keda pensa riba dje. Anto awor kiki no ta e caso pero si mi por mira, si mi por am mi tin laga nos bisa mi moda di analisa a bira di un forma asina mas skerpi cu mi no ta haci wega cu palabranan cu por ta antes ora wen mi bisa ay mi ta mal mi tin anima ta mi culpa mi ta cansa dje bida aki Mi ta fadá di di biba. Kiko kiko? Antes bo ta, bo tabata mir'é maske bo a pasa den e kos pero bo tabata keda mir'é ainda pero awor aki despues ku mi a hasi tur preparashon, estudionan, mi tin e nivel di di di di sikoterapista, mi ta bisa bo ku nò. Pa ami n'e momento ku hende ripití un kos ku dos bia mi a ntende nan a landa para. Mi antènanan a lanta para, pasobra mi ta kuminsá wak, mi ta kuminsá prepará pa hasibo preguntanan pa mi wòrdu na unda bo ta, den ki posishon bo ta. Bo komprendé? Anto mi ta bisa bo, e ta un chèlè pasobra tin momentu nan ta pasa bo fèstbòl. Tin momentu bo ta sinta ku un hende, bo ta papia ku un hende, bo a kere ku bo tenié aki, e ta sali ei for nan hasi aya. Pasobra ya kaba el a plani'é, ya kaba e ta tene struktura. Simplemente e kere bin sinta ku bo pa wak am kiko ta pasa. Anto esei ta mi mas sin awor, ni di no karga e kos ku mi mas. Lag'é bai, pasobra m'a hasi mi parti. M'a hasi loke mi ta tin ku hasi, m'a yuda ta kaminda mi ta tin ku yuda, pero hende su mente. Hende su mente ta un mundu di su mes, e ta keda su mente, anto si e hinka e kos ku e ke hasi den dje, e ta hasi ele. Maske mi por a laga e mira ki bunita bida ta, pero si e ke hasié, e ta hasié. Anto, einan no sta, einan no sta. También tur dia e ta un reto pa bo por bisa, Si mi logra haña unu, mi tin ku duna mi mes un klòp riba skouder. pasobra e ta un kos ku hopi bia bo no ta kaba di komprendé e mente di e hende, e e salú mental di e hende. Tur e kosnan ku e ta na e momentu ei sin ta ku bo mes ta papia kuné por ta sumente ta fantasiá i ken otro kos. Dudley, Un mes ku nos sera nos tin nos test day ku ta kai nèt riba un un djasabra. Ki nos por papia riba e test day aki? Wak, e Free Testing Day ta un kos ku e Fundashon Cura Plus ta organisá kard tur aña. Na e momentunan ku nos tin nos testnan, nos ta hasié kaminda e hende por bini gratuitamente i hasi su test di hiv. Anto. Den e test di hiv aki nos ta hasi e pre cu e post counseling cu ta parti di nos manera di funciona, es ir papia cu e hende pa e hende sa dicon e ta hasi su test, kico ta e responsabilidadnan cu tin ora e hasi su test y ora e resultado bin tambe cu nos te para p'e cu nos no ta solamente verwijze pa e por hasi e confirmatie test pasobra nos no ta dokter, nos ta hendenan prepara pa hasi. e e rapid test cu ta e test rapido pero nos no ta dokter pesey anda tin cu bay bay confirma pero mi tin cu bisa danki Dios den tur e añanan foy dos mil dieskuater cu nos a cuminsa te cu awor aki cu ta diesun aña cada bia cu nos tabata tin un hende positivo Despues di e tèst di konfirmashon e e ta batá i e ta positivo. Anto esei ta duna nos e e e garantia di ku e tèstnan ku nos ta usa i e tèstnan ku nos ta hasi ta koherente i e hende ta hasi un tèst sigur. E ta dia trinta i un di mei na sentro di bario Roy Santu di Nueborg pa onor di Mertia. Nos lo bai ta huntu ku Salú pa Tur, ku ta un otro organisashon tambe ku ta traha riba e parti di salú. Bo por hasi tests, bo por chèk bo preshon i bo suku. I pa hendenan di ménos reskurso, nan por haña tuma paña ku otro artíkulonan grátis riba e dia ei. I tambe lo tin mesanan di informashon, tantu di Curaplus i tambe di Salú pa Tur riba diferente otro aspektonan di salú seksual, ku ta importante. Pues chonan mi ta bisa am stop di biba ku miedu, stop di ta hasi un kos anto despues bo tin miedu ku mi ta positif of mi no ta positif ku mi a pega of mi no ta pega. Miño bo test pa bo sa unda bo ta para pasobra awendia chonan mi tin ku bisa sinseramente e manera ku nos ta bai aki bo kurpa ta kue rel tin ora ora bo tende e aktitut ku hende tin ku bida i e forma ku hende ta hiba nan bida seksual i nan salú seksual ku bo ta bisa, Mi no ta komprendé kon hende no ta komprendé ku nan bida ta balioso anto ku ta unu bo tin wak. Muri bo ta muri. Nos niu no a resusitá, for e morto bin bèk, ta Kristu so a hasié. Promé ora bo muri ta muri bo a muri. Promé e un bida ku bo tin e bib'é di un forma sano. Ke men dia trinta i un di mei tur hende ta wèlkòm. pa hasi nan tèst, haña informashon anto sigui ba un bida salú. Na unda? Na unda nan tin ku topa? Nan ta topa nos na Buurtcentrum, Centro di Barrio Roy Santu, riba kaminda di Caracas Byweg. Ora bo ta hasi boleta Caracas Byweg, bo ta bai manera bo pasa e restaurant Larry's, bo ta kore e promé hanchi na bo man robes. ku bo ta bai ku bo ta drenta pa bai Bakarei Zon de Zon. Dins pasa Bakarei de Zon un kore un tiki bo ta mira un kancha di tènis di basket na bo man robes lora e anchi tera bai ariba einan ta Buurcenter Rooi Santu. Prome ku kosa. Ok, tur hende ta bon biní, no ta importá e bario, pero si bo ta pafó di un bario, bo por kore yega gou-gou manera nada no a pasa. Bo por kore yega. Simplemente nos ta skohe diferente bario pa nos bai, pero tul arededor, bo por ta di punda mes. Si bo tin gani bin tèst, drop in, hasi bo tèst. Nos hendenan ta hasiel'e ku amor i profeshonalismo, anto bo por sigui biba bo bida trankil i sa unda bo ta pará. ku bo bida seksual i bo salú seksual. Esaki ta promé, esaki ta promé, promé stap. Esaki ta e promé, promé, e promé, nos ta kuminsá promé na banda riba, despues nos ta bai mei mei i nos ta terminá na banda bou. Ok. Un otro un kos mas promé ku bo sera. Ehm, tambe ku ta bai bini pronto, mesei tambe bo ta trahando riba dje, ku ta ami, ku Tei. Tur dja sa, kasi tur dja sabra. un diasabra cu mi te cu te mei mei di luna, comensá lana cu te ora luna yega chesinku, si e e chesinku cai den siman, pero tog lo mi te e siman di e chesinku, anto e e otro simannan nan tin cu traha sprake. Esey tambe lo bo ta tin cu, esey tambe bo ta pendiente pa traha pa ene nan por topa mi. Sí, pa ene nan cu ta, am, ene nan cu ta positivo, nan por cuminsa haña, am, Kon lo ta bisa sí ta pa papia? Pasobra e ta importante e apoyo i sosten, anto esaki e ta bai ta ariba djasabra. Spera ku pronto nos ta saka un propaganda di esaki pa hendenan por sa. I pronto tambe nos ta spera ku nos por tin un liña di telefòn kaminda e hende por yama òf whatsapp anónimamente, papia, haña su konsehonan, su kosnan. Nos ta probando di hasi lo máksimo ku nos por. pa krea un miñó a manera di duna apoyo i sosten na e persona ku ta biba na ku hiv den nos komunidat. Dentro di otro siman nos tin e fase parti dos di hiv i depreshon. Ta bon pa duna un hit. E otro siman nos ta bai papia derover di e kosa. Nos ta bai un tiki mas over di. e señalnan pa hendenan por kapta sierto señalnan, foral mayornan, amistatnan, bo por ta na trabou bo ta mira un hende ku ta aktua straño ke tipo tipo di kosnan ei. E tipo di señalnan ku bo por paga tinu riba dje. Anto kòrda pa un shonnan, hopi bia no ta bai tuma e señalnan aki komo si fuera ku dor ta bisa bo e bira paranoia. No. Si bo nota algu ku bo ta mira ku ta birando permanente, konstantemente, anto ora i bati bèl. Anto ora i aserká e persona, wak kiko ta pasando. Pasobra si bo konosé wende bon, bo sa kon e ta normalmente i ora e kambia di un forma ku bo ta bisa algu no ta bon. Anto e algu ku no ta bon i hopi biaha nos ta neglish'é, anto despues nos ta tende, anto nos ta bisa, pero ta kon el hasi e koi? ta kiko tabata pas'é, anto esei nos ke evitá. Esei ta sigur. Duttley, danki otro un bia mas. Mi ta kere tambe nos ta kohe un tiki di e programa ku tabata tin siman pasá den, den siman pasá no, di djau ayera ku nos kolega Audrey papia un par di kos ku mi ta kere bo tambe atende nan derover di, unda ami ke papia. Kestion. Nos no papia niki tambe di esei, pero lagendanan keda pendiente pa nos tei otro siman ku Dios tem. Manera di bisa ta dia liber, ta dia liber pero nos programa ta sigui normal. Sí, pero bo sa kiko e kos mi ke bisa bo ta, wak, e ultimo, mi no sa ku e aña aki ta un aña, un aña, mi no sa ku ta skrekeliá pero lo ta skrekeliá, pero. Tur dia bo ta mirando ku tin hopi situashonnan ta pasando ku bo ta puntra bo mes, Na unda e rèspèt, e balor propio di e hende ta, anto dikon e hende no ta pensa un tiki? Bo a komprendé? Anto situashonnan ku bo ta puntra kon un hende ta pèrmití keda su mes den e situashon ei kaminda e sa, cu e ta na peliger, e ta coriendo risico, pero pasobra esun ta bisele, Mi no ke pa bo bay test, e ta keda den e situacion. Segur, segur. Dutry, danki un bia mas. Nos ta ey otro siman cu Dios ke pa nos papia di e parti dos di hiv y depresion. Danki. Sia.